Yohane, Ku Avanyisa ka 17, Yesu u vurile timhaka leti, kutani a tlakusa mahlo a languta etilweni, a ku, Tatana, nkarhi wu fikile. Dzunisa N'wana wa wena leswaku N'wana a ku dzunisa. Hakunene u n'wi nyikile vuhosi ehenhla ka vanhu hinkwavo, leswaku hinkwavo lava u n'wi nyikeke vona, yena a va nyika vutomi lebyi nga heriki. Kambe vutomi lebyi nga heriki hi leswaku va ku tiva, wena ntsena u nga Xikwembu xa ntiyiso, na Yesu Kreste loyi u n'wi rhumeke. Ndzi ku dzunisile laha misaveni hi ku heta ntirho lowu u ndzi nyikeke wona leswaku ndzi wu tirha. Sweswi, Tatana, ndzi dzunisa emahlweni ka wena hi ku dzuneka loku a ndzi ri na kona eka wena misava yi nga si va kona. Ndzi ku tivisile eka vanhu lava u ndzi nyikeke vona va ri lava hlawuriweke emisaveni, a va ri va wena. U ndzi nyikile vona, kutani va hlayisile rito ra wena. Sweswi va swi tiva leswaku hinkwaswo leswi u ndzi nyikeke swona swi huma eka wena, hikuva ndzi va nyikile marito lawa u ndzi nyikeke wona. Va ma amukerile, kutani va dyondzile hakunene leswaku ndzi huma eka wena, kutani va pfumerile leswaku ndzi rhumiwile hi wena. Ndza va khongelela. A ndzi khongeleri misava, kambe ndzi khongelela lava u ndzi nyikeke vona, hikuva i va wena. Hinkwaswo leswi nga swa mina i swa wena, ni swa wena i swa mina, kutani ndzi dzunisiwile hikwalaho ka swona. A ndza ha ri emisaveni, kambe vona va laha misaveni, kutani ndzi ta kwaleyo ka wena. Tatana la kwetsimeke, va hlayise hi matimba ya vito ra wena, leri u ndzi nyikeke rona leswaku va va un'we ku fana na hina, loko ndza ha ri na vona. a ndzi va hlayisa hi matimba ya vito ra wena leri u ndzi nyikeke rona. Ndzi va biyelerile, kutani a ku vanga na un'we wa vona la loveke, loko a nga ri munhu wa ku lova, leswaku matsalwa ma hetiseka. Sweswi ndzi ta kwaleyo ka wena, kutani ndzi vula swilo leswi ndzi ri emisaveni, leswaku ku tsaka ka mina ku va loku hetisekeke eka vona. Ndzi va nyikile rito ra wena, Kutani misava yi va vengile, hikuva a hi va misava, tanihi leswi na mina ndzi nga riki wa misava. A ndzi kombeli leswaku u va susa emisaveni, kambe hi leswaku u va lwela eka lowo biha. A hi va misava, tanihi leswi na mina ndzi nga riki wa misava. Va hlawulekise entiyisweni, Rito ra wena i ntiyiso. Tanihi leswi u ndzi rhumeke emisaveni, na mina ndzi va rhumile emisaveni, kutani ndzi tihlawulekisa hikwalaho ka vona, leswaku na vona va hlawulekisiwa entiyisweni. A ndzi khongeleri vona ntsena, Kambe ndzi khongelela ni lava va nga ta pfumela eka mina hi rito ra vona. Ndzi navela leswaku hinkwavo va va un'we, ku fana ni leswi wena, Tatana, u nga ka mina na mina ndzi nga ka wena, leswaku na vona va va eka hina, kutani misava yi ta pfumela leswaku u ndzi rhumile. Ndzi va nyikile ku dzuneka loku u ndzi nyikeke kona, leswaku va va un'we ku fana na hina hi nga un'we. mina eka vona, na wena eka mina, leswaku va endliwa lava hetisekeke, va kondza va va un'we, kutani misava yi ta tiva leswaku u ndzi rhumile, ni leswaku u va rhandzile ku fana ni leswi u ndzi rhandziseke xiswona. Tatana, ndzi lava leswaku hinkwavo lava u ndzi nyikeke vona va va na mina laha ndzi nga kona, va ta hamba va hlalela ku kwetsima ka mina loku u ndzi nyikeke kona, hikuva u ndzi rhandzile misava yi nga si tumbuluka. Tatana la lulameke, Misava a yi ku tivanga, kambe mina ndzi ku tivile, kutani vanhu lava va swi tivile leswaku ndzi rhumiwile hi wena. Ndzi ku tivisile eka vona, ndza ha ta ku tivisa, leswaku rirhandzu leri u ndzi rhandzeke ha rona ri va ka vona, na mina ndzi va ka vona.